E konflikto di e siglonan, Kapítulo tres, Un tempu di skuridat spiritual, Parti un. E apòstel Pablo, den su di dos karta na e tesalonisensenan, a predesí e gran apostasia ku lo bai resultá den e establesimentu di e poder papal. El a deklará ku e dia di Kristu lo no bin. promé k'e kaimentu for di fe yega, i e hòmber di piká keda manifestá, e yu di pèrdishon. Kende ta oponé i ta alsa su mes riba tur loke ta wòrdu yamá dios òf opheto di adorashon. Asina k'e ta tuma asiento di e tèmpel di Dios, proklamando su mes komo Dios. Tambe. E apòstel a atvertí su rumannan ku e misterio di inikidat ta obrando kaba. Dos Tesalounisensenan dos, versíkulo tres, kuater i shete. Ya kaba den e époka ei, el a mira erornan ku tabata slùip drenta di e iglesia, erornan ku lo prepará e kaminda pa e desaroyo di e Papado. Poko poko, sekretamente i silensioso den promé, i despues mas abiertamente segun ke tabata oumentá den forsa i tabata haña kòntròl di e mentenan di e hendenan, asina ei e misterio di inikidat a progresá su obranan engañoso i di blasfemia. Kasi sin wòrdu ripará, e kustumbernan di paganismo a penetrá drenta di e iglesia kristian. E spiritu di kompromiso i di konformidat a wòrdu frená pa un tempu dor di e persekushonnan kruel ku e iglesia aña ta soportá bou di e paganismo. Pero segun ku persekushon a stòp, i e kristianismo a drenta di e kortenan i palasionan di e reinan, el a pone e simplesa humildi di Kristu i su apòstelnan un banda pa e splendor, gloria i orguyo di e saserdotenan i gobernantenan pagano. i na lugá di e eksigensianan di Dios. El a pone na su lugá teorianan humano i kustumbernan humano. E supuesto konvershon di Konstantino na e komienso di e di kuater siglo, a causa gran regociamentu, y e mundu cubri cu un forma, un aparencia di husticia a cana drenta e iglesia. Awor, e trabao di corupcion a progresa rapidamente. Paganismo, mientras kedaba ta parce di ta conquista, a bira e conquistador. Su spiritu tabata dominá e iglesia. Su doktrinanan, seremonianan i supersticionnan a wòrdu adaptá den e fe i adorashon di e profeso siguidornan di Kristu. E kompromiso aki entre paganismo i kristianismo a resultá den e desaroyo di e hòmber di piká, ku a wòrdu predesí den e profesia kòm esun ku ta oponé i ta halsa su mes ariba di Dios. E sistema gigante ei di religion falsu ta un obra maestro di Satanas su poder, un monumentu di su esfuersonan pa pone su mes riba e trono. pa goberná e tera segun Su boluntat. Un biaha, Satanas a trata di sera un kompromiso ku Kristu. El a bini na e yu di Dios den e desierto di tentashon, i mostrando Kristu tur e reinonan di e mundu i e gloria di esakinan, el a ofresé pa entregá tur esakinan den Su mano. Cielo djis reconoce e supremacia di e prens di escuridat. Cristo a reprende e tentador orguyoso aki y a obligue pa bay for di eynan. Pero Satanas tin mas tanto exito ora ke presenta e mesun tentacionnan na hende pa sigura ganashi nan y honornan mundano. E iglesia a wòrdu guiá pa buska e fabor i sosten di e òmènan grandi di tera. I rechasando Kristu di e manera ei, el a wòrdu indusí pa duna lealtat na e representante di Satanas, e obispu di Roma. E ta un di e doktrinanan prinsipal di romanismo, ku e papa ta e kabes visibel di e iglesia universal di Kristu. keda dotá ku outoridat supremo riba e obispunan i pastornan na tur parti dje mundu. Pero e asuntu no a keda tei nan. Eksaktamente e titulonan mes di e daidat a wòrdu duná na e papa. El a wòrdu yamá Señor Dios e papa i el a wòrdu deklará di ta infalibel. E ta eksigi homenahe di tur hende. E mesun reklamo ku a wòrdu urgidor di Satanas den e desierto di tentashon, te ainda ta wòrdu urgidor di dje pa medio di e iglesia di Roma. I gran kantidatnan ta dispuesto tambe pa dun'é homenahe. Pero esnan ku ta teme i ta onra Dios ta efrentá es opushon aki ku ta inaseptabel i yen di tribilidat kontra di shelu, mesun kos manera kon Kristu a enfrentá e tentashonnan di e enemigu falsu, bisando, Adorá Señor bo Dios i sirbi E so. Lucas kuater versikulo ocho. Nunka Dios a duna ni djis un indikashon so den su Palabra. Kel a apunta kualkier hende pa ta e kabes di e iglesia. E doktrina di supermasia papal ta bai kontra di e siansanan di e skrituranan. i ta oponé esakinan abiertamente. E papa no por tin ningun poder riba e Iglesia di Kristu, sino solamente dor di kapturá i tuma posishon di esaki ilegalmente. E romanistanan semper a persistí pa akusá e protestantenan di herejia. i separashon kaprichoso for di e berdadero iglesia. Pero ta nan mes nan mester akusá di esaki, pasobra ta nan a hasi esei. Ta nan ta esnan ku a pone e bandera di Krist abou i a bai for di e fe, ku un bes i pa semper a wòrdu entregá na e santunan. Yudas tres. Satanas tabata sa bon cla cu e Scriturnan santu lo capacita hende pa discerni su engañonan y pa resisti su poder. E tabata pa medio di e Palabra cu haci Salbador di e mundo a resisti su atakenan. Na cada un di Satanas su atakenan, Cristo a presenta e escudo di berdad eterno. bisando, Ta pará skibí. Konta di kada sugerensia di e atversario, e tabata pone e sabiduria i poder di e Palabra. Pa Satanas por mantené su dominio riba hende i establesé e outoridat di e usurpadó papal, e mester tene nan den ignoransia en kuantu e Skrituranan. E Beibel lo halsa Dios i pone hende mortal den nan berdadero posishon. P'esei, su bèrdatnan sagrado mester wòrdu skondí i suprimí. E rasonamentu akí a wòrdu adoptá dor di e iglesia romano. Pa siglonan e sirkulashon di e Beibel tabata prohibí. E hendenan tabata prohibí pa les'é òf pa tine den nan kasnan. I saserdotenan sin konsenshi i preladonan tabata interpretá su siñansanan pa sostené nan reklamonan. Asina ki t'e manera kon e Papa wòrdu rekonosé. casi universalmente como representante di Dios riba tera, dotá cu autoridad riba Iglesia y Estado. Una bez cu e Bijbel, e detector di eror, a wordo eliminá, Satanas tabata por a obra segun su boluntad. e hasi loke ku e tabata kier a hasi. Profesia a deklará ku e Papado tabata ta di hasi kambio den tempunan i den leinan, Daniel shete versíkulo binti sinku. E no a tarda pa intentá di hasi e trabou akí. pa duna esnan ku a kombertí for di paganismo un súbtito pa e adorashon di ídolonan i di e manera ei promové nan supuesto aseptashon di kristianismo. E adorashon di imágennan i relíkianan gradualmente a wòrdu introdusí den e religion kristian. E dekreto di un konsilio general Finalmente a establesé e sistema di idolatria aki. Pa kompletá e obra di blasfemia aki, Roma a duna su mes e derechi pa eliminá e di dos mandamentu for di e Lei di Dios, e di dos mandamentu ku ta prohibí e adorashon di imágen, i el a dividí e di dies mandamentu. pa por a konservá e kantidat di e mandamentunan. E spiritu di konseshon na paganismo a abri e kaminda pa un despresio i negligensia mas grandi ainda kontra shela su outoridat. Satanas, trahando via di e lidernan di iglesia ku no tabata kombertí, a mors ku e di kuater mandamentu tambe. i e trata di pone e sabat antiguo un banda, e dia ku Dios a bendishoná i a santifiká. I pa halsa na su lugá e fiesta ku tabata wòrdu opservá dor di e paganonan komo e dia venerabel di e solo, es desir, ku e dia di adorashon di e solo ta digno di wòrdu respetá. Na prinsipio. e kambio aki no a wòrdu intentá abiertamente. Den e promé siglonan, e berdadero Sabat tabata wòrdu opservá dor di tur e kristiannan. Nan tabata ya lus pa e onor di Dios, i kerendo ku Su lei ta inkambiabel, nan tabata warda i protehá e santidat di e lei su preseptonan zelosamente. Pero Satanas a traha ku gran astusia. pa medio di su agentenan pa alkansá su meta. Pa e atenshon di e hendenan por a wòrdu dirigí na e djadumingu, el a wòrdu deklará komo un dia di fiesta den onor di e resurekshon di Kristu. Servisionan religioso tabata wòrdu tene riba dje. Tòg, e tabata wòrdu konsiderá komo un dia di rekreashon. i e Sabat mes te ainda tabata wòrdu opservá piedosamente pa prepará e kaminda pa e trabou ku el a plania pa alkansá. Satanas a guia e hudiunan promé ku e bininda di Kristu pa hasi e Sabat asina pisá ku eksigensianan di mas stren. Hasiendo asina ei e opservansia di e Sabat un peso pisá. Awor, hasiendo probecho di e lus falsu den kua el a kousa pa e Sabat wòrdu mirá, el a tira despresio riba dje komo un institushon hudiu, es desir, komo si fuera ku e Sabat tabata un institushon di e hudiunan so. Miéntras ku kristiannan generalmente a sigui opservá e djadumingu komo un fiesta alegre, El a guia nan pa nan por a demostrá nan odio pa e hudaismo, pa hasi e Sabat un dia di ayuno, un dia di tristesa i miseria. Den e promé parti di e di kuater siglo, e emperador Konstantino a saka un dekreto hasiendo e djadumingu un fiesta públiko na tur parti di e Imperio Romano. E dia di e solo tabata wòrdu selebrá i opservá dor di su súbtitonan pagano i tabata wòrdu honrá tambe dor di e kristiannan. E tabata e emperador su polítika pa rekonsiliá e interesnan di e paganismo i e kristianismo ku tabata den konflikto ku otro. El a wòrdu influensiá pa hasi esaki dor di e obisponan di Iglesia. Gendenan, inspirá dor di ambishon i set pa poder, a pensa ku si e mesun dia lo a wòrdu opservá dor di tantu e kristiannan komo e paganonan, ku e lo promové e aseptashon nominal di e kristiandat dor di e paganonan i di e manera ei avansá e poder i gloria di e Iglesia. Pero miéntras ku hopi kristiannan ku tabata teme Dios gradualmente a wòrdu guiá pa konsiderá djadumingu komo un dia ku ta poseé un sierto grado di santidat, tòg te ainda nan tabata mantené e berdadero Sabat komo e dia santu di Señor. i nan tabata opservé den obedensia na e di kuater mandamentu. Pero ku esei, e trabou di e gañador prinsipal no tabata kla ainda. E tabata determiná pa reuní e mundu kristian bou di su bandera i pa ehersé su poder via di su representante, e orguyoso obispu. ku tabata klem di ta e representante di Kristu. Pa medio di e paganonan ku tabata mitar kombertí, e preladonan ambisioso i e hendenan di iglesia ku tabata stima e mundu, el a logra su propósito. De bes en kuando, konsilionan grandi tabata wòrdu ten'é. den kua e dignatarionan di e iglesia for di tur parti di mundu tabata wòrdu yamá pa bin reuni huntu. Den kasi tur konsilio, e Sabat ku Dios a instituí tabata wòrdu deprimí mas i mas abou, miéntras ku djadumingu tabata wòrdu alsá den e mesun manera mas i mas. Asina ei, e fiesta pagano finalmente a wòrd honrá komo un institushon divino. Miéntras ku e Sabat di e Beibel a wòrdu pronunsiá di ta un relikia di hudaismo, i esnan ku tabata opservá e Sabat a wòrdu deklará di ta maldishoná. E gran apóstata a logra di alsa su mes. riba tur loke ta wòrdu yamá dios òf opheto di adorashon. Dos Tesalounisensenan dos, vèrsikulo kuater. E la tribi di kambia e úniko presepto di e lei divino ku tabata mustra tur ser humano inekibukablemente na e Dios bibu i berdadero. Den e di kuater mandamentu, Dios ta wòrdu revelá komo e Kreador di e shelunan i e tera, i e ta wòrdu distinguí asina ei for di tur e diosnan falsu. E tabera ta komo un monumentu di e obra di kreashon ku e di shete dia wòrdu santifiká komo un dia di sosiegu pa hende. El a wòrdu deseñá pa tene e Dios bibu semper den memoria di e ser humano, komo e fuente di tur loke ku ta eksistí i e opheto di reverensia i adorashon. Satanas ta bringa pa bira hende for di nan lealtat na Dios i pa bira nan for di duna obedensia na Dios su lei. P'esei, e ta dirigí tur su esfuersonan espeshalmente kontra di e mandamentu ei ku ta mustra na Dios komo e Kreador. Awendia, e protestantenan ta claim ku e resurekshon di Kristu riba e diadumingu ta loke ku a hasi djadumingu, e sabat kristian. pero no por haña ningun evidencia di esaki den e Bijbel. Niun honor asina ei a wordo doná dor di Cristo of Su apostelnan na e dia ei. E observancia di djadumingu como un institucion cristian tabata tin su origen den e misterio di iniquidad ei, cu hasta den e dianan di Pablo ya caba a cuminsá cu su trabou. Dos Tesalonicensenan dos versículo shete. Unda i ki ora Señor a adoptá e Judea papado aki? Kua rason válido por wòrdu duná pa un kambio ku e Skrituranan no ta aprobá? Den e di seis siglo, e papado, ya tabata firmemente establesé. Su asiento di poder tabata firmemente establesé den e stat imperial, i e obispo di Roma a wòrdu deklará di ta e kabes di henter e iglesia. Paganismo a traha lugá pa e papado. E dragon. a duna e Bestia su poder i su trono i gran outoridat. Revelashon djes tres versíkulo dos. I awor, e mil doshent setenta añanan di opreshon papal, predesí den e profesianan di Daniel i den e buki di Revelashon, a kuminsá. Daniel shete versíkulo binti sinku. i Revelashon diestres, versíkulo sinku te shete.